Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz yüzge programması, studiyada İmran Üseinov çalışa. Eki biñ on sekiz senesi Ukraina Medeniyet nazirligi qırımtatar örnegini maddiy olmağan Ukraina medeniy milliy servetler cedveline qoştı. Şimdiki vaqıtta milliy örnegimizni UNESCO teşkilâtı da öz cedveline qoşqanını bekleymiz.

Birinciden, eger de biz tikeran artqa qaytsaq, ürmetli seyircilerimizge añlatmağa bir tırışayım başta. Baqıñız, OON degeni bu Birleşken Millet Teşkilâtıdır. E, OON da öyle bir bölümü bar ki, Maarif, İlim ve Medeniyet bölümüdir. UNESCO deymiz endi. YUNESKOğa bizim milliy örnegimizin kirsetmek içün birinciden biz onı medeniy milliy miras dep cedvelge kirsetmek kerek edik. Onı içün eki biñ on sekinzinci yıl biz bu balaban bir işni başladıq. Amma aytsam sizge bu Bizim birinci, öyle bir birinci, birinci, pervıy şagi desem, bağışlañız, kimerde endi qoşacam bu rus sözlerini, endi birinci şagi adımlarımızdır da, bağışlañız. Eki biñ on sekizinci yıl. Ukrainada ve Yevropada UNESCO teşkilâtı boyunca medeniy milliy miras yılı dep öyle bir ilân etildi. Onıñ içün biz pek de güzel bu işlerniñ pek bir vaqtına keldi. Biz içün nedir bu? Doğrusını aytsam, bu cedvelge biziñ qırımtatar örnegim, doğrusını aytsam, bu bir elementtir, onı adı örnek, qırımtatar ornamenti ve onı aqqında bilgiler, böyle elementniñ biz özümizniñ Ukraina milliy cedvelge kirse ettik. Endi qısmet olsa, bu yılnıñ devamında çalışıp, biz endi insaniyet milliy miras cedvelini kirsetmege tırışnacamız. Ve bunıñ içün ne, neler yapmaq kerek ve biraz qısqaca protsedurası aqqında bizge tarif etiñiz. Eger de protsedura aqqında aytsaq, bu bir öyle bir paket dokumentov azırlana, Ne kere onı içine? Nominatsiyonnıye dosye deyler onı, bir nominatsion kartoçka. Onı içine biz, örnek, nedir bu, onı aqqında yazamız. Kim öyle bir, bilesiz, opredeleniye bağışlañız, nositeli elementa deyler olar. Demek, bir söznen añlatqanda, bu vesiqada qırımtatar örneginiñ degerligi añlatıla, öylemi? Eya, E, añlatıla.
Soñ halq taraftan nas öyle bir işler yapıla, örnekin manalarını coymamaq içün. Pek te müim biz örnek aqqında laf etkende onı manasını coymamaq içün. Ne içün deseñiz, onı, onçunı unikal bizim ornament. Ne içün deseñiz, Tek öyle çıraylı şey biz körgende, ressam dayın çıraylı şey degil, onı içine bütün bizim qartbabalarımızdan, anababalarımızdan kelgen bütün traditsiyalar, bütün biz nasıl anababadan balağa berilgen yaşayış etrafında añlayışlar bu örnekniñ içine qoyulğan.
Demek, kerçekten de bütün qırımtatarlarnıñ yaşayışı bir böyle ya da olsun fes, ya da olsun bir resim içinde kösterile. Eya, eya, pek doğru ayttıñız. Bizim, bizim traditsiyada, doğru aytammı, bağışlañız, traditsiyamızda bir yüz yıl evel kiçkene qız, on eki, on dört yaşı olğanda o oturıp, Nağışlıqnen oğraşa edi. E, bir endi aqayğa çıqmağa kelgen vaqtında eki yüzden dört yüz nağışlanğan evciyarlar, yüzbezler, endi özüne, işte, özüne azırlay edi. Oña ana-babası yardım ete edi ve öyle nakkaş degen bir qadın kişi o örneklerin Nasıl aytsam sizge, manalarını bilgen, bilgen öyle bir spetsialist degendayin, oña yardım ete edi. İ mine bu qız özüniñ kelecek yaşayışını, nasıl aile quracaq, qaç tane balası olacaq, nasıl, Bu resimde yapıp edi. Bu resimge, e, bir programmadayin, bir öyle bir bizge, bilesiñmi, genetik seviyede kelgendayin öyle bir şey olıp çıqa. Özüniñ programmasını yaza, nasıl özü körse, onıñ içün biz bu nominatsiyonnıy kartoçkağa da yazamız, manasın biz coymamaq kerekmiz. Yani, sizcesine, kelecekte, bilemiz ki, bu on doquzıncı yılda UNESCO öz cedveline bir devletten sadece bir medeniy mirasnı kirsetmege ola, demek, eki biñ on doquzıncı senede endi Ukraina keramikası keçecek bu cedvelge, demek, yigirmci senede Kirecekmi sizcesine biziñ örnegimiz UNESCO insaniyet miraslarına? Protokol boyunca biz on doquzıncı yılda bu dokumentlerni UNESCOğa versek, olar bir yıl devamında oqıylar, ögreneler, añlaylar nas element olğan. UNESCO ekspertlerine pek te müim bilmek, bu örnekin eger de biz bu elementniñ Bu cedvalğa kirsetsek, oña bir yaramaylığı soñ olmazmı? Onı içün olar ögrene, eger de añlaylar, böyle risk degen dayın sözi, doğrusını aytsam, bir-eki elementnen öyle bir pek yahşı degil işler oldı. Ne içün deseñiz, men bir primer, bağışlañız, primer ketireyim. Eger de element cedvalğa kirsetilgen soñ, bu memleketke turistik yol açıla. Adamlar internette oquy bu element doğrusında, barıp köreyim dey. Anda yaşağan adamlar añlasa, endi bu elementte biz bir para da çalışıp almaq mümkün olsa. O elementniñ, bilesizim, nasıl aytsam sizge, Tsennost, bağışlañız. Degerligi. Degerligi cöelâ. Olar onı bir, böyle bir potoqqa qoyğandayın yapalar, i tez, tez, tez, tez. Onıñ içün öyle şeyler olmasın degen içün biz bu nominatsion kartoçkada er, bütün bir, bir adım, bir adım, bir adım yazamız. Nas, memleket yardım etmek kerek bu elementniñ, saqlap, ögrenip ve daa populerizatsiya yapmaq, adam, çoq adam bilsin, ne yapmaq kerek? Qırımtatar halqı özü tarafından ne yapmaq kerek? Bütün öyle bir strategik bir plan dayın yazamız. Şimdi mına o, siz ayttız, qırımtatar halqı öz tarafından neni yapmaq kerek? Neni yapmaq kerek, Esma hanım? Bilesizim, biz birinciden neden başlamaq kerek edik biz bu subetni? Neçün örnek? Ne içün? Biz, çölmekçiler ya da nağışçılar, bizde eki taraflı tatar işlemey degen nağış bar. Öyle nağış başqa dünyada yoq. Biz onı da elementniñ bir element etip kirsetmek mülkün edik. Amma biz ustalarnen laf etip, özümiz añlaymız, eger de biz mine bu örnekin kirsetsek, hısmet olsa, İnsaniyet milliy miras cedveline, inşalla. Bu örneknen bu bütün adamlar qırımtatarlar içün çoq, çoq yahşı şeyler bilmek kerek. Traditsiyalar, bilmeyim, adetler, doğru aytsam, adetler bizim qırımtatar öyle Nasıl aytsam sizge, bağışlañız, ne voinstvennoy narod degende endi, o şeylerni bildirmek kerekmiz. Onıñ içün biz o elementni aldıq. İ bu qırımtatar ustalar bizim, tek qırımtatar degil, Qırımda bir bayay ukrain ustalar bar. Olar da qırımtatar örneginen oğraşa, özüni yasağan, Endi, nasıl aytsam, nağış tikkende ya da resimlerinde onıñ içün olar, olar qırımtatar örnegin,
Bilmek kerekler. Bilmek kerekler ve işleteler. Onıñ içün biz. Yani siz şimdi ayttız, qırımtatarlar yani cesaretli halq degil dep, amma qırımtatar örnegi bilgenime köre, silâlarda bile, silâlarğa bile qoşula edi. Bu aqta ne dersiñiz? Bilesizim, men sizge aytsam, bu qırımtatar örneklerin siz eger de ögrenip bilseñiz, onıñ içün bugün sizge bir katalog ketirdim, eger de ögrenip bilseñiz, qırımtatar örneginiñ içinde ailede nasıl, bağışlañız, vzaimotnoşeniya, Garmoniya zaimatnoşeniy v semye mejdu. Yani bu, bir söznen aytsaq, bütün insannıñ munasebetleri bu örneklerde kösterile. Ve eger ileri ketsek, Esma hanım, men bilgenime köre, siz çoq medeniy böyle leyhalarnı kerçekleştiresiz. Ve bu medeniy leyhalarnıñ kerçekleştirüvinde nasıl maqsat tura?
Birinci maqsat, birinci, bizim Ukraina halqı, ve çet el memlekettelerde yaşağan halq qırımtatarlar nasıl olğanın añlamaq kerek, bilmek kerek. Neçün deseñiz, öyle bu künlerde köresiz, o qadar siyasiy işiler keçe dünyada, qırımtatarlar musulman olğanı içün öyle bir, bilesinizm, klişe deylerim, öyle bir Nasıl aytsam sizge? Çetten böyle biraz baqışları başqa. E, çetten biraz baqışı pek güzel degül. Onıñ içün biz añlatmaq kerekmiz. Biz, nu, mı gotovı sozidat, da, i. Yani şimdi siziñce soñki vaqıt içinde ukrainlerniñ medeniy böyle baqışı qırımtatarlarğa qarşı deñiştimi? Yani bu eki biñ on dört seneden başlap. Deñişti. Doğrusını aytsam, deñişti. Men özümce bilem, men birinci çalışıp başlağanda, bilmegenden, ukrain halq özü pek müim, yahşı halq, amma bilmegenden bu qorqular peyda ola. Olar birinci vaqıt öyle qorqup-qorqup baqa ediler. Amma mına eki-üç yıldan belli çalışqan vaqtımda men añlayım, keldim öyle bir körüşüvge, Er bir hal, endi, olar mennen esmahanum dep laf eteler, bizim qırımtatar sözlerin, öyle bir tekstlerin arasına qoşalar, añlaylar, yardım eteler. Aytsam sizge, öyle yollarını kesip, yarmay şey men bu halqtan körmeyim. Onıñ içün men añlağanımca, o, bilesizim, biz taraftan da körüne, biz öyle açıq yüreknen, Cenknen kelmegenimiz mında. Böyle işte, böyle endi, böyle künler. Çoq sağ oluñız, Esma hanım.
Yazıq ki, vaqtımız indi soñuna kele. Çoq sağ oluñız biziñ yayınımıznı yaraştırğanıñız içün. Sayğılı dostlar, men ise sizlernen sağlıqlaşam. Biziñ musafirimiz bugün Ukraina medeniyet naziriniñ mesleatçısı Esma, Esma hanım Acıyeva edi. Ve biz sizlernen sağlaşamız, iyiliklerde körüşeyik, körüşkence.